Waa'ee viidiyoo asirratti argine qofaaf ragaa baana. Nama abaluu bira jira jettee shakkii teetiin nutti hin fidin. Ragaa yoo qabaatte, viidiyoo yoo qabaatte fidi. Fidi. Du'aallee qabrii isaa bakkeetti awwaalan dhaynee lafee isaa guurranna. Asii achi sa'aa ofiin fixinaa. Jookarii siyaama, kaanii siyaama. Isaan lamaan walitti araarsa. Isin lamaan kun keessaa baha. Dubbii afaan isaaniitirraa joollee teenya tana harargeetis ani keessan jiru jechuu qaba. Maa kadhachaa oltan? Yo- Dubbii takka namaa fixa. Dubbii takka rabbii fixa du'aan si fudhatee dubbii takka abbichumaa fixa jedha. Jara kana kan dubbii fixu jarana. Hattuu keessan seeninaa. Hattuun mootummaa hunda jala jirti. Mootummaalleen hattuudha. Ilmi namaallee hattuu qaba. Waliigallee waan hattuu keessan jirru gortee waanuma hulii laayifii irra dhufu feemasoota isiniis dhoorkuu laayifii dhufa ifiif jala dheexxanii itti mudi irraa sheer gootani itti nuufidi asirra taa'ee namni Tumi yeroo jedhun isinitti dhaga'amtu what do you guys think? Lubbuun qabdani? Maali sheekaa fi guyyoo araara wali jettan? Oromo Amantii hin qabdani? Amantii yoo qabaachuu baattan namummaa hin qabdani? Namni kun yoo akkam ta'e bar Ethiopia dha. Yoo akkam ta'e Oromo dha. Yoo akkam ta'e kutaa kudha takka. Yoo akkas ta'uu baate namumma qaba bar jarana. Islaama bar ni salaatta ati? Islaama akkami? Islaama jechuun nama nama miina jedhan. Namni akkanatti nama miidhu wallahi islaamaa miti. Maal islaamni nama miidhu? Almuslimu laa yadlimu walaa yahaqiru nama hin tuffatu nama hin miidhu namaa sin rakkisu jedhanii nabi Muhammad innama almu'minuuna ikhwaa jedhan eessa jirti? Nama seera jala jiru seeraan aboo bartee rabbi sodaadhu jettaan nama rabbi sodaatu nama seera sodaatu seera jettaan nama haadhaa fi abbaa sodaatu nama aadaa qabu Jarana ummata asirratti gartee takkaan dhageenye lubbuu namaa namni fidee amaarri akkana nun goone jarana maali jarri kun dheengadda walloodha kaleessa jara kana ammaas boru hin dhuftu jarri kun yoo jalaa dhaabbatan shiftaan achi jiru shabakaa itti nayxee fi dubartiin biyya arabaa teessee itti mudattiin wallaahi ganda leelliftan yoo akkana deemtan wallaahi laziim gar takkan dheeyxan ilaa hanqa qabriidha akkanuma wal midhaa deemna malee Biyyi Oromoodha. Daangaa Oromoo Abiyyi nu dhorkuu hin danda'u. Harargee fi Arsii adda baasuus hin danda'u, addaan dhorkuu illee hin danda'u. Asitti kuttanii social media irratti kutaa kudha takka bira kuttanii balbala qabalee Andii fi Huletti wal baasuu jirtan jarana. Waan arginu social media numa arkina jarana. Anis gandaan itti dhaladheen qaba. Sabaan irraa dhaladheen qaba. Amantiin qaba, Rabbiin qabaa bar. Seeraa fi heera aadaa qabnaa bar. Loqodaani gartee nuti gartee ilmaan Oromoo kutaa kudha takka taane malee Oromoon takka jarana. Oromoon laman jirtu. Oromoon laman jirtu jarana. Harargee kitaaba kamtu itti bee Oromoodha jedheen. Arsii kitaaba kamtu itti bee ati Oromoo jedheen. Arsii caala kam jedheen. Rabbiin li'iilaa fi Qureesh. Qureeshi maqaa moggaasee Rabbi dubbate. Gartee irama daatil imaad. Gartee fiddanii ulamaa'iin waan itti nu fassarte fassarte namuma tokko kan sabaan milkaa'e numaa hin argine. Waliin gamtaan, salaanni gamtaan, nyaanni gamtaan, qabsoon gamtaan, bultiin gamtaan tolti. Yoo kana hin taane boo atakam jara lamaan akkaam zaan jee ol deebisa jara fidanii ka galgala kana jiru nu dhageessisanii gad lakkisuu. Kaan borumtii gad lakkisuu. Bira Akkana jara ustaaz. kana jarana. Wanni Ganda borutti keessan dabarsanii baallama itti qaban hin haadha jiru. isaa Bira beeytan fiigsinu.
jookara haadha isaa beeytan jinnii haadha isaa beeytan ganda isaa beeytan abbeeraa isaa adeera isaa eessuma isaa beeytan Obboleessa isaa beektan nama hin jedhinaan waraabessa miila namaati jarri lubbuu namaa qabee jaarraa gabrummaan hin jirre faranjiin uummata Afrikaa kana guurtee fixxe Oromoo na haareetti nu deebisuu jirti jarana. Obboleessa isaa jarri kun jaruma taariiba waliin deeme beela keessa waliin deeman nyaatanii tun quufne mana namaa jiran maadaamii tuma dhiira tana warra akka nama godhu maadaamii tura joollee arabaa tumu jira isaanuu Isaan Oromoo beela karaa deemtu. Namni loqodaan walirraa baqachuu jira. Afaan Harargee dubbachuu, Afaan Arsii dubbachuu Jimma loqodaan walirraa baqachuu jira. Suppermaarkeetitti walirraa baqachuu jira. Iddoo gartee dalagaa walirraa baqachuu jira. Maaloo jarana waan akkanaa. Dhiira taatanii asirra teessanii moo isinoo? Hundi keessan. Maa yoomuma guyyu mee kiristaanuma tokko waaqeeffatuma tokko ortodoksuma fi pheenxuma tokko akkana wal goote laalaa takka min argisiisa amantii teenya gufuu taatanii saba gufuu taatanii siyaasaa irratti isinumaa juwaar irra dura sheekkan qabrii jiruus artistoota irrattis sadaqaa sheekkootti guramtuttis masjida jaaramuus waldaa jaaramuus joolluma islaamaa dadhabne sooshaal miidiyaa isinii dhunfate akka isinii umame Jaran irraa deemtani bar foloora miliyoona takka qabaatteef bar hin duutu seete hin duuta ani daawaa isini godhuuf miti falaan dhabe gartee bofa hudduu nama seene taate dubbiin teessan yoo qaama gararte harargee ta'e loqonni kiyya gartee arsii irratti hin murteessa jee qaam ajandaa biraa tiibbaa walii gallee yoo kitaabaan murteessina jenne waan biraa tiibbaa eenyu isiniif finnamee kitaaba kamin isiniif murteessina wangeela moo qur'aana moo aadaa warra hunda isiniif dubbanne Jarana nama jibbisiifti. Sa'aa teessanillee gubdanii waan sawaaba gaafa obboleeyyan wal dhaban wayi gartee obboleessi tokko yoo wal dhabe Rabbiin subhaanahu wa ta'aala wal dhabuun ni jirti, wal miidhuun ni jirti, irra walii dabruunis dirqama amantii fi aadaan nu barsiise. Aboo dhaabbadhu nama fidi gad lak maali yoo namni tokko jara kana mee eenyutu hogganaa lolaa godhatee dura buufate harargee kamtu filee buufate ha eenyutu arsii dura buufate ofiif shiftaa miskiina karaa irra deemu taariiba sa- guyyaa ji'a meeqa deemee gartee galman gahin kara qabanii fidanii nama beelaa akkana ta'u akka mana nama cafaqan nama nama ajjeesee mana hidhaa geessanii kanan godhanii bar lubbuu namaa nama ajjeeftee seeraa fi heeraan itti murteessan Isin moo wallaahi gaafa isin wal miitan walirraa harkan kuufne rabbiin isinuma xiqqeessa jedhan. Wallaahi safuu dubartiin teenya gayyaatee mukayyafa jala teessee isin ajajje gaafa dubartiin amiira isinii taate jedhana. Hundi sii gayyaatee aadaa fi amantii dhiiftee jedhana. Wallaahi anna jibbisiise amata kudha torba maal sooshaal miidiyaa kana jira. Oromuma takka sooshaal miidiyaa irra takkaa yuunitii taate Tiktookiin waan ni uumamteef PhD afaan adda addaa irra barachuu, bizineesa irra nagaduu, tokkummaa irra ofuudha, keenya gandummaa, geema, wal arrabsuu, qaama saalaa dubartii, kanuma dhiiraa, kanumaa bar jarana. Waamuma takka maal isinirraa baran? Afaan namni dhufee afaan ofii saba biraa barsiisa. Afaan keessan saba biraa Araba barsiisutti hin jirtan, Faranjii barsiisutti hin jirtan, walirraa'uu barachuutti hin jirtan. Barumsi ammayyaa biyyatti hafe Amantiinis biyyatti dhiifamte, biyya namaa kuulii namaatuma dalagannee, yoo namuma qabnee namuma kuulii dalagatu, gaala gurguratee gaala bira dhufe, re'ee gurguratee dhufe, goojjoo gurguratee dhufe, harmee isaa duubaa awwaalanii, haadha manaa duubaa awwaalanii dhufee namni namummaa keessaa gizee ba'e akkana wal godhu nama jibbisa jedhana. Aadaa wallaallee Amantii wallaallee idhaa lam tastahyi min Allah fasna ma shiita. Wallahi akka warra amantii hin qabne zamana bareentummaa zamana nabiyyiin ergamee fakkaatti. Ummatuma keenya irraan biyya arabaa tanallee biyya nabi Muhammad maqaa balleessine Itoophiyummaa balleessine Oromummaa balleessine Islaamummaa illee nama jibbisiistee namni akka hayawaanaa jiraachuu jira jarana. Jaranoo Waan gootan jara lamaani yakka qaba abo akka oromoo dubbadha akka ustaaz awwal fi hamzaan jedhan hin gartee namuutu gartee akka oromoo saayidii osoo qabachutti hin jirru eenyu kan waan kana ka biraa dubba abiyyii dhufee waliin nu murteessa walirratti nuti oromoodha ilmaan keenya nu gad lakkisi jedha joollee harargeetiif arsii arsii wal loleen jedhina jedhana Abbaan fadhee hun jedhin akkana Nu yaami joollee amma ustaaza osoo Oromootiif. yeroo nu jala hin deemne. Nu Kanaaf yaami ani jira. sanin sinirraa fixee fidaati jara joollee nu gallakkisi lama si bira jiraatu ka viidiyoo qabdan nu gallakkisa jedhaan dhumatte jedhana rakkanne wallaahi laziim guyyuu ajandaa godhachuu kadu kadu'e haa awwaallate nutti hin fidina fixaati achiin awwaala warra laayifii nu fidu kana qaba ni beeytan yoo namni walila- walaulaa daf'ullaahi naasa gartee gariin garii waliin dhorkina lafti badaa jirti wallaahi hanniin jibbe oromoo Islaama too kiyya alhamdulillah ummata kanarraa tahu seenaa nama dhagaamti yeroo garii rabbii irra na uumee diduus hin danda'u saba kiyya diduu hin danda'u irrattiin du'a bor isla orma ta'ee jiraadhee oromoo ta'etumaan kaafama saba amaaraa ta'een kaafamu ammoo ummata kanaa hojii oromummaa fi namummaa ni madhu abadan hin ni madhu jara akkanaa nama nama qabee taa'uun moo osoo angoo takka itti kannani akkam nama godhanii jarri kun yaada saniif wassalaamu alaikum dhiifama naa godha wallahi